Jam Bowen Phillips! Ie, yeah, ma' nhw'n gret. Mega, cofio mega, ydych chi rib. Toes, croeso i uh, eitem y wyn, o fel arfer fi fi'n eistedd fan hyn, fi wedi fod yn bita um, o ie pasg, ond yn hytrach fi wedi bod eich clipio ar y wyn, nid jyst ar eich cyfer chi, ond hefyd ar gyfer Hannah Daniel! Croeso ato ni Hannah. Diolch da. Um, o'n i'n clywed ti'n ymffrostio um, lot yn y cyfweliad yn hyn, bod ti wedi bod yn efrog newydd, oh. a hefyd, bod ti yn neud boxercise yeah. mae'n cael ei alw, ie? Yeah? Na, bocsio, bocsio go iawn.
Bocsio go iawn. Hynny, dwi ti'n ymladd yn erbyn bobl eraill? Wel, fi a'n am ffrind i fi'n byw gyda. Yeah. Ni'n mynd gyda'n gilydd a ni'n ymladd yn erbyn yn gilydd yna. Yn y ring. Oes dwy ferch yn pynsio'i gilydd, os na rhes o ddynion o gwmpas yn edrych arnoch chi, falle taflu pres i fewn, agos e? Mae pawb yn ddifrifol yeah? tu hwnt. Ti fi o'n holl beth.
Oh, fel na. A mae gyda ni ma, wrth gwrs, bocsio, mae lot o bobl yn hoffi dangos hyn. Mae lot o bobl yn ffilmio ei hunan yn bocsio. Ddechrau boi yma yn dangos ei hun fan hyn. A mae, be ti'n meddwl, mae'r techneg yn iawn, yn dydy? Techneg da. Bwrw fyna.
Cyhyrog iawn.
Cyhyrog, mae'n neud y sŵn hefyd.
Wff! Mae wedi gael ei dosba.
Dwi mor arwrol.
Be fe dwi'n neud fod yn fwy arwrol? Dwi yn ddi.
Cam bach i'r chwith efallai.
Diolch. Ie, yeah, di ffa gwmpo nawr, poi poeni. O'n i'n meddwl bod wedi ffeindio'r clip anghywir um, Hanna, mi wyt ti, um, fi'n gwybod ar fi'n dechrau job actio, mm -hmm. yn hytrach na actio, bod ti'n mwynhau gweithio fel un o Planet Plant, mi wyt ti'n mwynhau job yn actio go iawn. Um, pan ti'n neud yma'r fariad actio, wyt ti'n rhoi di esgus bod yna anifel neu rhywbeth? Um, fi gofio esgus bod yn dan o dost. O, oh, ie. Yeah.
Mae'n gweith di, ie. Ie. Nes i'n dda iawn.
Dyfa? Mae oedd gen ti pen tost ar ôl ni hefyd. Eeeii da! O reit da iawn iawn. Yym mae gynna ni dynes fan hyn be mae hi 'di neud i bach o yym esgus bod yn gath ti'n gweld so mae cymeriadu yn wych. Ie mae hi 'di bod i ysgol ddrama. Corff yr osgo a bob dim. Ysgol y corff. Is beth yw hwnna? I llygoden sy'n y gornel, ma gath e mynd i sbio nawr i wybod beth sy'n digwydd. What's the point of that? Hanna, mi wyt ti yn gweithio, fi'n gwybod bod ti'n gwybod hyn, fi jyst yn atgoffa pawb yna, mi wyt ti'n gweithio ar rhaglen Y Garej. Ydw. Um, lle mae yna lot o adjets ac yn y blaen. Be di dy hoff gadget ti erioed o'r sioe? Mae gymaint i bod. Nes i rili really fwynhau profi'r boots ma. O'ch chi fod i neidio lan i'r lleuad yn gwisgo?

A t'o' ma' Japan a mynydd yn Japan a bob dim. Fi o dal i weud ww ma'n stincio. Yym ma' gynnon ni gadget fyn 'yn hynny ydi gadget cymhleth iawn i neud y peth mwya diog yn y byd achos chi'n weld ma'r belen yn cwmpo lawr fyn hyn a chi'n myn' neud y math yma o beth ar y garej yndydech chi lle chi'n gofyn i i'r crits ifanc i greu teclyn.

preifat gweitha yn y byd yn dod i fyny fan hyn. Ti'n gwybod, mae fyna... Hei! Be mae'r boi mae'n neud? Stakeout e. Mae gynno fo'r binoculars ac yn y blaen. Nawr, lle mae o'n mynd yn anghywir fan hyn, ti'n meddwl? Lle ti'n meddwl beth yw'r broblem? Ac yn gyflym iawn, mae gen ti a fi rhywbeth yn gyffredin. Enw di yw Hannah Daniel. Ie. Ac enw canol fi di Hannah. Ie? Na, gad i mi wneud e. Ti'n cael lot o stwff Daniel Ffair-llewod, fi'n siŵr. Ble mae Daniel? Ble mae Daniel ac yn y blaen. A ti'n mynd, fi fan hyn, ha ha ha. Ie. Yym, un peth am biti llewod yw, fi ddim yn credu oedd Daniel mor ddewr â hynny, achos drychwch, mochyn daear fan hyn. O, dyna Daniel.
Be 'di o, be 'di wart arno fe yn Gymraeg? Edrych ar 'na! Be yw hwch? Hwch! Ech, dyw'r hwch ddim yn trwy'r siop, mae'n trwy'r llew fan hyn, na ni, ei ffordd o fo! A dyna ni. Felly doedd Daniel ddim mor ddewr â hynny. A dyna ni, uh, Hannah Daniel, Daniel Glyn newydd yn y we.